Helo, Awen dwi o gwmni Sbarduno. Dwi'n gweithio hefo stem Gogledd i ddangos i chi sut mae creu arbrofion stem yn eich cartref. Heddiw, da ni am fynd ati i adeiladu dau fath o font er mwyn gweld pa un ydy'r cryfa. Felly y ddau fath o font da ni am adeiladu heddiw ydy bont trawst a phont grog. Pont traws yw un o'r bontydd hynaf a fwy o syml i adeiladu. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio darn o bren i groesi'r afon. Ar y llaw arall, mae bont grog chydig bach fwy cymleth i adeiladu. Pont Giât Euraidd yw un o'r pontydd grog enwocaf y byd yn America. Chydig bach agosach i mi mae Bont Borth, sydd hefyd yn bont grog. Mae yna sawl wahanol ffyrdd i fynd ati adeiladu'r bontydd yma, a mae o'n hollol fyny chi sut ac yn dibynnu ar beth sydd ganddoch yn eich catref. Rwyf am ddangos i chi y ffordd fwya syml o adeiladu bont. Ar gyfer hyn mi fyddech angen llinyn, premesur, marciwr, clipiau papur, Gwelltyn, tap masgio, cwpan neu cwpanau os ydych chi yn ei ddylunio yn dda iawn, siswrn, balans ac unrhyw beth gallwch ddefnyddio er mwyn rhoi llwyth ar y bont. Felly gall hyn fod yn darnau o arian neu fel ceiniogau neu y cerrig o'r rar. Mi fyddech hefyd angen rhywbeth fel gadeiriau, byrddau, bocsys, unrhyw beth fel bod chi'n gallu rhoi eich bont yn y canol. Felly be dwi am fod yn defnyddio heddiw ydy bocs a stôl er mwyn roed y bont yn y canol. Y cam gyntaf da chi angen neud ydy cael gwelltyn a ffrem mesur a mae angen marcio allan 3 cm ei dorri Ac yna wneud yr un un peth eto. Wedyn, gan ddefnyddio dwy gwelltyn, mae angen reid y darn bach rhwng yr ddwy Ei dapio at ei gilydd gyda tap masgio. Unwaith da chi wedi gwneud hynny, mae angen wedyn tapio y ddwy gwelltyn at ei gilydd yn y top gan adael dipyn bach o le ar y pen. Mae angen wneud hyn dwy waith gan rhain fydd y ddau dwr. Nesaf, be da ni angen wneud ydy tapio un o'ch tyra i'ch gwrthrych. Felly i mi, stôl fydd o. Felly fydd angen rhoi yr ochr fwyaf llydan yn y gweilod. Mae angen neud siwr i fod yn aros yna yn saff. Mae angen neud hyn ar gyfer yr ail dŵr hefyd. Ac pan da chi'n ei gysylltu, mae angen sicrhau ei fod yr un ychder na'r tŵr yma. Felly efallai bod o'n haws weithiau i ddod â nhw yn agosach at ei gilydd. Mae angen sicrhau fod y ddau tŵr o gwmpas yr un uchder. Ac yna, da chi'n mynd i ddefnyddio gwelltyn arall ar gyfer eich dec. Ac da chi am i roi ei eistedd yn y gap. Unwaith da chi wedi gwneud hyn, mae'n bosib symud y bocsys yn agosach at ei gilydd fel eich bod yn cysylltu'r dec hefo'r ddau tŵr. A dyma chi, bont syml. Felly, da ni'n mynd i adeiladu Rhywbeth i gymryd y llwyth gan ddefnyddio y cwpan. Llun gyntaf, mae eisiau agor i fyny y clip papur. Fel eich bod chi hefo dau fachyn bob pen. Cewch hefyd defnyddio y clip papur ar gyfer gwneud twll yn eich cwpan. Un twll bob ochr yn agos iawn at dop y cwpan a gewch ddefnyddio siswn er mwyn agor y twll i fyny. Nesaf, da chi am ddefnyddio yr llinyn. Felly, torri darn o llinyn. Di o ddim bwys be yw'r maint. Ac da chi am ei fwydo. Trwy'r tyllau. Ac yna ei glymu mor dyn a phosib. Felly fe gynnwch chi rhywbeth yn edrych fel hyn. Be ydych chi am wneud nesaf ydy defnyddio eich clip papur ac ei roi ar canol eich bont ac yna ydych chi'n mynd i ddefnyddio y cwpan er mwyn gweld faint o gry yw eich bont. Felly hefo eich darnau o arian neu cerig neu be bynnag sydd gyda chi, mae angen wan mynd ati i weld faint o bwysau mae eich bont trawst yn gallu dal. Mae isio ychwanegu cerig un ar y tro. A beth sydd yn bwysig eich bod chi'n neud ar y diwedd ydy eich bod yn pwyso y cerig, ond hefyd Mae rhaid pwyso yr cwpan er mwyn gweld faint mae eich bont wedi dal. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae Mae bont wedi torri ac wedi, wel, di gwanhau ac wedi'n torri. Felly beth sy'n angen wneud rwan ydy pwyso y llwyth. Felly ddaru'r bont yna dal 364 gram. Felly be am i ni weld rwan faint o bwysau gall bont grog i ddal. Ar gyfer y, bro, y bont grog felly, fyddwch chi angen gwelltu newydd a darn o linin. Dwi wedi mesur allan yn llinyn i fod yn 100 centimetr ac dwi'n gweld ei fod yn gweithio'n rhaid dda. Felly unwaith da chi wedi fesur allan yn 100 centimetr, mae angen cael at y canol ac Hefyd, clymu yr llinyn yn canol y gwelltyn. Yna, mae angen dau glip papur a mae angen eu cysylltu i bob un pen yr llinyn. Reit, dyma nef. Felly, dyma ein dec newydd ar gyfer ein bont grog. Ac eto, da ni'n mynd i wneud union yr un un peth, sef cysylltu yr gwelltyn a roi o yn y gap. Ac yna symud y tyrau yn agos at ei gilydd fel eich bod hefo eich bont traws yn ôl. Reit. Ar gyfer i wneud o yn bont grog, beth sy'n angen gwneud efo'r llinyn mae wedyn ydy, mae angen gwneud yn siŵr bod chi'n rhoi y llinyn rhwng yr ddwy gwelltyn. Ar pob ochr. Ac yna, tynnu fo mor dyn a bosib a defnyddio tap i osod yn ei le. Reit, a dyma ni ein bont grog. Felly, eto, da ni'n mynd i weld faint o lwyth mae'r bont yma yn ei gymryd. Unwaith mae'r cwpan yn llawn, ac da chi'n gweld fod yr dec ddim yn glanhau o gwbl, mae'n bosib cael cwpan arall. Fel da chi'n gweld, Mae yna ddau gwpan yna rwan. Mae'n bosib ac mae o yn cymeryd y pwysau. Mae o yn bosib ychwanegu rhagor o gwpana os gynnwch chi le, neu addasu eich cynllun fel eich bod yn defnyddio cwpana mwy. Um, enwedig os ydych chi wedi dylunio eich bont yn dda, mae o yn mynd i ddal fwy o bwysau i chi. Felly mae ein bont grog wedi dal o leiaf dros dwbl y llwyth i ein bont trawst. Felly os oes gannoch chi ddim yr offer dwi wedi defnyddio heddiw, gallwch ddefnyddio be bynnag sydd gennych chi yn eich catref. Er enghraifft, cardfwrdd, Lego, ffyn lollipop a chardfwr, ac mae hein i gyd yng engraif o bont trawst. Yr unig beth ydych chi angen neud wedyn i newid nhw i bont grog ydy ychwanegu eich llinyn. Hefyd, gallwch fod yn fwy anturus ac adeiladu bontydd gwahanol, sef rhai hefo y siâp triongl ynddynt. Mwynhewch dylunio ac adeiladu! Diolch am wylio a na i weld chi eto!